Takitaki nei au taku kawa nei ko te kawa ki runga Takitaki nei au taku kawa nei ko te kawa ki raro Takitaki nei au taku kawa nei ko te kawa ki te whai ao ki te ao marama, marama, marama toa taha tū o te rangi. Nui mai, rau mai, e nui mā, e raʻi mā, hoki anō e ngā mana, e ngā pātaka whakairinga kōrero, e ngā takutai moana. Rau mai e te moana tangata, rau mai e ngā tangata o uta. Kei tō tātou tangi anō rā ki ngā mate ka ukura kua ngaro atu nei te wā, aue taupiri e, e rere koutou, tomokia te tatau rangi ki Matangireia. Oti anō rā, e te ao tangata, koutou kei ngā tōpito katoa, nau mai, ko te kupu o te uru tēnei. Ko te kupu o te uru, ko tāna kaupapa e whai ere, e tautoko. E tautoko ake, e whai ere i ngā pūrongo i puta mai ai i te reo o te uru, arā, i roto i te wiki kua tū nei. Hoi anō ko au tēnei, ko Rowley Broughton, e taki mihi atu nei ki a koutou, e taki nei ko te kupu o te uru. Me te maara anō ko ngā pou tautoko o te reo o te uru me te kupu o te uru ko ngā reo irirangi e toru, te reo irirangi o Taranaki Te Korimako, te reo irirangi o Wanganui, Aohe FM, me te reo irirangi o Rangitānea, Kia Ora FM, e tū tautoko ake nei. ki tā tātou nei pūrongo tuatahi e te iwi. Koia rā tērā kei te rohe o Whanganui tātou, mai te kāhui maunga ki Tangaroa tēnei o ngā pūrongo. Koia, koia, ā, ko ngā tāngata tiaki o Whanganui. Koinei te tira, ā, nō te, me kī, nō te tari o roto ana mai o Whanganui, Ā, koinei ngā kaitarati o te poari, o ngā kai, ā, tiaki, ngā tāngata tiaki o Whakanui. Ā, koia tēnei ko rātou, ko ngā mema ōu, ā, ka kōrerotia e tēnei pūrongo te waiakere. Nā runga i tērā, ā, e wawata, e whakaaro, e kōrero, ka puta i ngā mema ōu, o ngā tāngata tiaki, kia tauri ake tātou ki te pūrongo ināia tonu nei.
Koinei te wiki tuatahi mō ngā kaitiaki ou o ngā tangata tiaki o Wanganui, te rōpū e tiaki ana i ngā rawa Tiriti o Te Awa Tupua. Me tūtaki tātou i ētahi atu mema ou o te Tarati kia rangona e tātou o rāua tūmanako mō ngā mahi kei mua i te aroaro. Ko Tāwhiao McMaster rāua ko Sheena Maru ētahi o ngā kanohi ou o ngā tāngata tiaki. Ko ngā whanaunga me te awa rāua i whakaawetia kia tū ki runga i tēnei taratī. Ko tōku whānau, te whānau McMaster, me ōku whānau katoa, te whānau Rowe, Te Whānau McLeod, me ētahi o ngā whānau, ā, ngā mema o te whānau Cribb. I, i poipoia, i akiaki hoki i au kia, kia mārama i te tuatahi me pēhea tēnei ara, ā, kia whai. The river encouraged me at my heart, ā,

Te āhua nei, e ikaka ana rāua ki to rāua maʻi ou. Ara i te waimarie engari nā te hūmārietanga mai tēnā i puta te hūmārie mai mai te waka ai o te iwi i au me te tautoko hoki o ngā ōku ake o ngā mema o ōku whānau kia whai pōti ā i te tuatahi kia Kia whai te whakamāramatanga he aha tēnei mea ngā tāngata tiaki, ā, he aha ōna mahi, ā, he aha ngā mea ka taea e au ki te aui. Oh, it was always an intrepid um feeling um knowing the weight

Kei te pirangi rāua kia ora tonu ai te o Āki i waiotia e ngā mātua tūpuna. Kia
ora tonu i ngā hiahia o rātou kua wehe, kua wheturangitia. Ā, pērā atu ki ngā kaumātua ki muri i au, hei pou tuarā mō tātou katoa. This is a big ask, especially as a wahine, to be able to come into this role. Umm.

Ki ngā mahi taumaha kei mua i te aroaro. Ā, ko au te tino teina, ā, nō reira kei te mārama au, he maha ngā mea, ā, he maha ngā mea kei mua i au, kia, kia whāki atu ki te iwi, ahakoa e, e teina au, ahakoa e ranga takapū au, ā, nei au e takapū ana mō koutou. Mō te roanga, mō taku oranga katoa, ko tērā te mea nui. Mō Sheena Maru, wai o mā ngā tikanga a kui mā a koro mā e arataki tātou ki mua. If we return to our origins and if we return to Tupua Te Kawa and those values and those first principles then surely, surely that's got to be the way forward. So I'm excited about what that means. Yeah, different leadership style, But in saying that, same intent, the um, same schooling, um, the same support. E tika ana te whakataukī, tangata, akona ki te kāinga, tau ana. Koinā i pōti ia ai ēnei kaitiaki ou o ngā tangata tiaki. Iriwere Rerikura, Te Reo o te Uru.
Ka tia kei tēnā rawa atu rā a kōrua, kōrua kei ngā pūao e oti ano rā kei te ranga o te auraro, nā kua uru atu rā ki tēnei tūranga matua nui, tēnei tūranga e kaumanaaki ake nei i te iwi, mai te kāhui maunga ki Tangaroa. Ka tika ko kōrua koutou ka uru, nā hei whakauru ora, Ana i te iwi i ngā aku o roto ana mai ki a Motipua. Kei a koutou ngā whakaaro, kei a koutou ngā kōrero, kei a koutou ngā pukenga. Nō reira e miki kau ake ana. Oiti anō rā, e te iwi koia tēnei, ko tēnei pū ōu tangata, kua uru taketake mai nei ana ki runga, ā, i tēnei o ngā poari ki ngā tāngata tiaki o waenganui, hei tautiaki rā i ngā iwi, i ngā reo, i ngā kārangarangatanga. o roto o Whanganui. Na, ka whai hoki te rongo ake i ngā kōrero mai i a rāua tonu, o rāua wawata, me tō rāua mārama pū, kei konā rāua i raro i te tautoko nui a te iwi, kei konā hoki rāua rātou i raro i te tautoko me ngā whakaaro o kui mā koro mā i te pō. Nō reira kia ū, kia mau, kia manawanui koutou, a te haere ake nei, ana te haere ake nei. Whenua te iwi, ko te kupu o te uru tēnei, Rauru Broughton tēnei a whakapao ake nei ki a koutou a matawā ake nei i tēnei wā. Mai te rohe o Whanganui tangata, ka kau, ka kau, ka kau tonu atu rā ki roto o Rangitāne. Ko te pūrongo e wai ake nei, e wai whakaaro ake ana ki te Rangitāne tangata, e tia noa e wai whakaaro ake ana ki ngā tāngata uh, i roto i ngā mahi o te uh, auora inengaro. Auora inengaro. Ko ia tonu tēnei ko te wiki o te auora inengaro e tū ake nei, no reira nā runga i tērā auatanga e pūrongo tāke me ēwi e pāna uh, ki tētehi kaupapa. Ana e kōkiritia, ana i raro tonu i te maru o te auo rā hinengaro e kōrerotia nei. Nā runga i tērā, me whakawhiti atu, ka tika, i tēnei wā, ki te pūrongo.
Ko Vaughan Antonio, te kaikōkiri awhi hinengaro ki Best Care Whakapai Hauora i Te Papaioia. Hei tāpiri atu ki te kaupapa o te wiki whakatairanga i ngā take mate hinengaro, e whakatenatena ana a Antonio i ngā whānau puta noa i Te Manawatū ki te tiro atu ki tōna kaupapa Take Time to Kōrero. Yeah, I think it's very important just to start the the korero, um, because so many times

Te nuinga o rātou i tukuna ki a ia e ngā tari kāwanatanga, anō rā, te nuinga o rātou kei raro i te kaitiakitanga o Oranga Tamariki. Koia tonu te take e kore tae e mātou te whāki atu i ō rātou kanohi ki runga kāmera. Well what I've um been doing is instead of calling it mixed martial arts I've called it mental martial arts because there's such a um opportunity to take the lessons like I learnt um when I first started doing the sport uh

And what are the right mechanisms for me to get out of this piece of trouble? E rua ngā wāhanga o te tau te roa a Antonio e mahi ngātahi ana me ēnei taiohi. Ko tāna kua kitea e ia i te whanaketanga ki roto i a rātou, ko te mana ko ia ka tupu tonu te māia me te tiakitanga ki waenga i a rātou i roto i ngā marama kei te eke mai. As a young chap,

Yeah, I turned around and said, hey, okay, what's, what was cool about it? You know, what exactly are you, um, are you getting out of this? Ko ngā uara o te whānau ka whāngai ki roto i te kāinga, koia tonu ngā uara ka whāngaia e ia ki ēnei taiohi e mārama kehokeho ana a Antonio i te motuhaketanga o te whai mana i ēnei taiohi, he ara hei hura i ngā tāmitanga i pēhi ai i ēnei taiohi.

a lot of kids, you know, we have the four four one two, um, a lot of the kids still now refer back to the old area code, you know, and they call that, that's Highbury, that's where I'm from, or this is our, our puni, this is my area code. Ka tū te wiki whakatairanga i ngā take mate hinengaro, tae atu ki te tuatoru o te marama o Whiringa-ā-nuku. Te mihemi, te reo o te uru.
Tēnā rawa atu koe Tim a, me tērā o ngā pūrongo tino rangatira ake nei. Awe no, ka mihi ake rā ki tēnei unga, a, te mahi, ngā mahi korikori tinana, whakapakari tinana, hei whakapakari i te auhora o te inengaro anō hoki. A me te mea nei, arā anō te kōrero, ko te kōrero, ko te kōrero o tētehi rongoa, arā atu anō te maha te nui o ngā rongoa o te ao, Arā, ka kainga e te tangata, ā, roa ka inumia e te tangata, ā, ka karakiangia e te tangata, ā, i a ia māuiui ana, e tia norā, ko te kōrero, ko te whakawhitiwhiti kōrero mai tētehi tangata ki tētehi, ko te whakawhitiwhiti kōrero me te whakaputa whakaaro mai tētehi ki tētehi, ko te tuku a te tangata i āna kōrero Kia raro, oiti anō, kia puta i a ia he rongoa katoa kei roto. Nō reira, tēnā rā koutou, ā, tātou, ā, e noho nei i raro i te maru, ā, o te aua, kia piki te ora, kia piki te kara, kia piki te māramatanga ki runga i a tātou katoa i roto i tēnei wā, ka miaro tonu ngā mahi rā. Whenua te iwi ko te kupu o te uru tonu tēnei takitaki kupu atu nei ki a koutou. Ā, weno kei te mawiti atu au i tēnei wā ki te kōrero mō tētehi atu o ngā ā, pūrongo kōkino tātou ki roto i a Wanganui. Mai Wanganui ki a Rangi Tāne, nāne kōki anō ki Wanganui, ā, kei Wanganui tātou e tau ana. Tērā tētehi mīhini e mōhio whānuitia ana, he mīhini waka hihiko manawa. ki te ē manawa te tangata, ki te ē tōna manawa, ana kei reira taua mīini waka iiko, kia iiko ai tōna manawa, ana kia tau te hauora, te waiora, te mauriora ki runga ki a ia. Koia tēnei ko tētehi o ngā, o ngā mīini nei kei te tukuna atu ki roto i ētehi o ngā marae o Te Awatukuo o Wanganui. hei pupuru mā rātou, oti anō ka noho mai hei rauora hei tiaki i te unga tērā peange kei pāngia e te mate manawa. Nā runga i tērā, anei tēnei o ngā kaupapa e tū nei me uri tātou ki te pūrongo ināianei.
Kei te piki ake te waka mataaratanga ki ngā mīini waka i ko manawa. Koinei te take kei te utaina ēnei mīini ki ngā marae. I kōrero au ki tēteʻi tangata nō Ngāti Tūpoʻo e utaina ana ēnei momo taputapu ki ngā marae o te roe nei. E ngākau nui ana a Dave Marshall ki ngā tāngata ka pāngia e te mate manawa. My inspiration is giving back to our maraes because I'm from the awa, that's an inspiration in itself but I really believe this life saving equipment should be available to all our marae, uh, not only on the awa, but also uh, our lower reaches as well. E ai ki ngā rangaau, e mārakerake ana te kite, te whakairaratanga o ngā miini whakaiiko manawa, engari, me nui ake aua miini ki te apori wānui. Mā aua miini ka piki ake te oranga o te tangata, mā te 35

whereas in a rural setting we haven't got that ability of to get emergency um, help immediately. E miini waka i ko manawa ki te nuinga o ngā marae ki te roe o Wanganui nei, pēnei i a Putiki Waranui. Three uh, up the awa is at the Kura Kaupapa, Te Moenui Arua, and one at uh, Matahiwi Marae, one at Atene Marae, one that um, tiahou marae and um, one at uh, Putiki. I te mutunga i o ai tā Dave ki te whakaora te tangata mā te miini whakaīko kua ea tanana i. I myself don't need the recognition. The, the recognition and acknowledgement comes when um, I've done an installation and I walk away from the marae knowing that it's in a better place and one day we might even be able to save a life. Mēmea e Miini waka i ko manawa tata ana ki a koe, ā, ka raru koe, tētehi atu tangata rānei, ki te mate manawa, waia ia te nama, taʻi, taʻi, taʻi. Mā Saint John koe e toutou ki te waka mai i te miini waka i ko manawa. Iriwere Rerikura, Te Reo o te Uru.
Katahi te kaupapa rangatira ko tērā, ana kei runga noa ake. Kei runga noa ake tēnei o ngā whakaaro, a tēnei o ngā mahi, ana tēnei o ngā mihi, ana ka tukuna atu ki runga ki ngā marae, ana hei waka uru ora, hei waka ora i te tangata. Nō reira, ka mihi ake rā ki te whakaaro kātai, ā, aue anō ki te ūnga koutou, he rei, ā, e ngākau nui ake ana, ā, ki te tangata. Ana, oti anō ki te ūnga ka māuiuitia, ā, e māuiui ana rānei, ā, i te mate ā-manawa nei. Nō reira, tō koutou manawa piʻa rāu, ā, manawa piʻa rau rawa nei, ana ki te rau manaaki. Nō reira, ānei a whakaaro nui a Tēne ki a Te Iwi, te wā i rongo ai au, i mātakitaki ai au i tēnei o ngā pūrongo, ā, ka tukutuku nunui a Te Aroha i roto i a au, i te mea mōhio tonu rā tātou, ā, wēnei i a Wanganui, ētehi o ngā marae kei uta rawa. kei uta rawa. Ā, ka, um, tōna kotahi aora pea, a e te, te tawhiti mai i tētehi, mai te tāone, mai te Ōhipera. Ā, nō reira, ā, nge, e, e mihi tā tēnā marae, a kwanei pea nge, a e oranga hoki kei roto a mataunga kei tūpono māuiuitia. Nō reira, e te whakaaro matua nui, e te whakaaro rangatira, tēnei au, te tūngau atu nei, te tūngau atu nei. Bueno, karanga mai. Karanga mai tātou e te iwi i a tātou nei pūrongo katoa āna kua puta nei i runga i te reo o te uru. Ko te kupu o te uru tēnei e taunaki nui ake ana, ana i ēnei o ngā pūrongo. Nā, ko te pūrongo e wai ake nei, āna, e tino pūrongo tēnei, ā, pērā i ngā pūrongo katoa, engari ko te rerekētanga, ā, ko ia tēnei ko te iwi o Ngāti Ruanui me ōna iwi ā whanaunga, i a Ngā Rauru me ngā iti atu o ngā iwi o te tai tonga o Taranaki. I roto i te witi tau kua taa ake nei, e okioki aere ana a Ngāti Ruanui me ona iwi whanaunga ki te Kooti Matua, te take, ana e ngana nei, e ngana nei ki te patu i te oari ki te rangimārie, ki te whatu i te oariri ki te kupu kōrero, ko te take, arā, ko te tautiaki me te manaaki i te tākere o te moana i ngā takiwā o te, ngā moana o roto o Taranaki ki te mātonga. Nā, nā roto i ngā taketakenga, nā roto i ngā weroweronga, nā roto i ngā uiuinga nui, Ka puta rā te kōrero a te Kōti Matua kua toa a Ngāti Ruanui me ōna iwi whānau. Kua toa e kore rā e keria te rua, ā, e keria rānei te papa o te moana. E kore taea, kāre i te whakaaetia, ā, kia ara mai te aukino o waho. Nā runga i tērā me uri i tēnei wā ki tēnei pūrongo motu ake.
Nō te rangi nei i tae atu te iwi o Ngāti Ruanui ki te Kōti Teitei, ko te toʻe a te iwi o Ngāti Ruanui mō te mana o te Matua Tangata Moana kia kaupare ake ngā tāmitanga ki ngā tai. Koia kei te puku o tēnei pūrongo. Ū tonu mai mō te roanga ake. E toa ki uta, e toa ki tai.

which unanimously uh, had every judge confirm uh, that they do not, they uphold the decision of the Court of Appeal and um, we will not be having seabed mining. Ko te rā nei ka tau te to e roa te kōti matua, ka nō uru tapu te tākere o te moana. Not just for um, us but for every other coastal iwi hapu whānau that has to

Ko te tiaki i te taiao o te ira atua, o te ira tāngata, kei te pītau o te wakaaro. Ka nui te tangi nō te mea he tino taumaha te whawhai and not everyone who started with us has made it to the end and our kaumātua led the path as much as our mokopuna. We had this amazing group, this amazing poutuara, who stood up, you know, Haimona mā, Ngāpari mā, um, Uncle Sandy did every karakia, um, our rangatahi, Party Area School, South Taranaki Reef, you guys, um, our wanaunga, Te Kura Kaupapa o Ngāti Runi, Ngā Ruihine, our Ngā Rauru, Kitahi, you know, it just, our iwi leadership, we just just battered for each other. And if we can do this, um, with everything stacked against us, imagine what we can do. Ko te ware o te manaaki e mea i āta rongo mā roto i te noo a Te Paake ki ōna mokopuna, mai tahi ai. Our success is all of our success. It's all of your win. And um, some of the win for us is Taranaki for us is Māori.

that we get to be part of a frontline that achieve that. So in my heart, I think of our whānau, of our whānau in Pakakohe, our whānau in Ngāti Rūnui, our whānau in Pareaka, our whānau that had huge battles, and it's an honour. Ko te rau māra ka oki ki ngā tūpuna i riro ereere atu ai, koia i onore ai tēnei wikitōria ki a Ngāre Wapeka.

o te Matua Tangata Moana ka tukituki nei. Aroha Broughton Pue, Te Reo o te Uru.
Kei te aruru rā te watu manawa i roto i te koange o tangata, e aruru ana me te maara kau ake ki ō tātou mātua tūpuna katoa o te motu, ā, hoki anō e Te Waipounamu Rakiura ki Warekau. i ngā tai, ki te pakanga, ā, i te au kino o Pākehā me au mai nei. Nō te anō rā, koia tēnei, he toanga nui tēnei, ā, ki aruaru, ki pei, ki pare, ā, parengia atu, ana, ko, ko ngā mahi tūkino a Tauiwi i tō tātou taiao. Nō reira, ka tika tonu tā Debbie ngā rewa peka kōrero, heari i te mea mā Ngāti Ruanui, mā Ngā Rauru anahe ā tēnei, ā, otiia nō mā te motu katoa, mā ngā iwi katoa. Nō reira, koia tēnei kua puare ā mai ā tēnei āhuatanga nui te paka Ko Te Witu Tau e kōrerotia nei, ā, koia tērā, e te anō, arā atu anō te rua rau tau neke atu, ā, te pakanga nui a ō tātou mātua tūpuna ki manaakitia te whenua, ā, kia manaakitia te pou whenua tangata, te pou whenua moana, ā, weno te taiao katoa. Nō reira e ua nui, nui, nui noa atu kua wererei mai i tēnei kātū āhuatanga. Nō reira, nō tātou tēnei, ā, e te iwi, ā, e kōrerotia ake nei ko te mana motu ake, ā, koia tēnei. Kua puāwai haere, auē nō rā, ki ngā kaitautoko katoa i tēnei kaupapa, karangaa mai koutou. Aoti anō ki te ūnga kua moe, koutou i moe i roto i ngā utu tau nei, ā, ko koutou tēnā. Tō koutou mana tēnei e tū ake nei, e tū ake nei. Ā, e kore rā e mate e Emo, ā, wai nō, e kā kono i ruia mai rangi ātea, wē tukī, tukī, wē tukī, tukī, wē tukī, tukī, haere ake nei. Wai nō rā e te iwi, i runga i ēnā o ngā kupu, ā, rangatira kua puta mai i a Debbie Ngārewa Packer, otiano, ngā pūrongo katoa, o te wiki nei, ki a koutou i toha kōrero mai, tēnā koutou, hoki anō rā ki te iwi nui tonu, koutou kei ngā tōpito katoa, kia tau iho ko ngā manaakitanga, e te māngai pā o tēnā rawa atu koutou. Ana e raumanaaki tonu mai nei i ēnei o ngā ōtaka, awe anō i te reo o te uru tonu, me pērā rā te kōrero, e te māngai pā o tēnā koutou, e te iwi e, mauri ora ki a tātou, ki runga ki raro ki wao ki roto rire rire au pai marie. Ko te reo te take.